Nifatin missa raithawinak Baibal Cathiang kan theih hnga dingmi kan relnak caan a si lai. January ni sarih nithum ni Baibal Thiangrelnak Johan kuatkhannak angan pathum amhe kulon ni in angan pali hme paruk tiang a betlangpi pathian mai ral that amah nawl kha kan ngaih ca le a duhmi kha kan tuah caah khan halmi paoh kha kan hmuh Cun nawl a kan pekmi cu a Fapa Jesuh Khrih min zum le Khrih nih nawl a kan pek bantukin pakhat le pakhat i dawt hi a si. Pathian nawl a ngaimi paoh cu Pathian chungah an um i an chungah Pathian kha a um. Cun Pathian kan chungah a um ti kan hngalhnak cu hihi a si: Thlarau a kan pekmi thawngin kannih nih kan hngalh. Ka fale hna, thlarau kan ngeih aa timi paoh khan va zum hna hlah u. An ngeihmi thlarau cu Pathian sinin a rami a si maw si lo ti kha va hlathlai hmasa u. Zeicahtiah profet deu kha vawlei cung a kenkip ah an kal cang. Pathian thlarau a si le si lo cu Hiti hin nan hngalh khawh lai, Jesuh Khrih cu minung in a ra tiah a timi paoh kha Pathian sinin a rami thlarau a ngeimi cu an si. Sihmanhsehlaw Jesuh kongah cucu a si lo, a timi paoh cu Pathian sinin a rami, thlarau a ngei lomi an si. Cu thlarau cu Khrih ral sinin a rami a si. A ra lai ti kha nan rak theih cang i atu hi vawlei ah hin a um diam cang, sihmanhsehlaw ka fale hna, nannih cu Pathian ta nan si i nan profet kha nan tei cang hna. Zeicahtiah nan chung i a ummi thlarau kha vawlei mi a simi hna chungin a ummi thlarau nakin a ṭhawng deuh. Annih nih cun vawlei cung thil kong kha an chim i vawlei mi an si caah an bia kha vawlei nih a ngaih. Sihmanhsehlaw kannih cu Pathian mi kan si. Pathian a hngalmi paoh nih cun kan bia kha an ngaih, Pathian mi a si lomi paoh nih cun an ngai lo. Cucaah hihi biatak thlarau le palhnak thlarau kan thleidan khawhnak lam cu a si, Bawipa bia a si. Thawngṭhabia relnak Matthai a ngan pali a hme hleini in hlei sarih. Kul le thum in kul le nga a biatlangpi. Jesuh nih Galilee ah rianṭuan hram aa thawk. Jesuh nih Johan kha thong ah an thlak i a theih tikah Galilee ram ah khan lo diam in a kal. Nazareth khua ah khan um lio in Kafarnaum khua tu ah khan a um. Kafarnaum khua cu Zebulun le Naftali phun hna ram chung i a ummi khua, Galilee rili pong i a ummi kha a si. Cutiin a tuah cu profet Isaiah nih Jordan tiva khattelei ral hrihli hlei hoi ah a ummi Zebulun le Naftali ram hna, Jentail mi hna Galilee muihnak chung i a ummi hna nih khan ceunak nganpi an hmuh lai. Thihnak ram mui chung i a ummi hna cungah ceunak a tlung lai, a rak timi kha tlinter awk caah a si. Cu caan thawk cun Jesuh nih vancung pennak a nai cang caah nan sualnak kha melh tak cang hna u tiah a chim lengmang hna. Jesuh cu Galilee ram dihlak ah khan aa chawk i pumhnak inn ah khan a cawnpiak hna i pennak thawngṭha kha a chim hna i zawtnak le fahnak a ingmi a phunphun kha a damter hna. Amah thawng cu Siria ram zongah khan a thang dih i zawtnak a phunphun in a zawmi vialte hna le harnak a phunphun a ingmi hna kha amah sinah cun an ratpi hna. Khuavang nih a tuahmi hna le mitlu a simi hna le a zengmi hna kha a damter dih hna. Galilia ram le khua pahra timi pengkhan le Jerusalem khua le Judea ram le Jordan tiva khattelei ral ram in Mi tampi an ra i amah kha an zul. Bawipa thawngṭha bia a si.
Hello, RVA in thawngṭha ngaitu u le nau hna. Nihin cungnung nithum ni Cathiang kan relmi in thlarau thazaang i lak ṭhan a si. Nihin cu hi Christmas caan hmanung bik zarh chung i cungnung nithum a si. Cathiang a kan piahmi ahcun Johan kuatkhat ngan pali hme in leh a tiam, cun thawngṭha bia ah mark ngan paruk a hme sawmli panga in sawmnga le pahnih tiang a si lai i kannih vialte nih hi Cathiang chung nih hin biatlangpi ah theitlaimi dawtnak tiah khan tlang khan tar u si. Hi Pathian nih a Fa dawt cu a dawtmi kanmah sinah a kan pek bantukin kan mithmuhmi u le nau kan i dawtnak thawngin hmuh kho lomi kan Pathian kan dawtnak langhter i zuam a si. Dawtu Pathian nih a dawtmi a Fapa kha a dawtmi misual caah a thlah bantukin fapa zong nih a dawtu pa Pathian hrialmi a ṭuan pah in zing he zan he a pa sinah thla a cam zungzal ti kan hmuh bantukin a rian thiang kan ṭuan buin a kan fialtu Pathian sinak thlacam in kan i pehtlaih her cem duhmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih kha vawleicung ah kum sawm thum le kum thum a nun. Cucun a rianṭuannak cu kum thum a si i a rianṭuannak vialte chung kan zoh tikah Nitin te aa thawngthabia a chim. Cucun khuaruahhar hmelchunhnak phunphun kha a tuah i Pathian, Pa Pathian rian, Pa Pathian duhmi ka ṭuan cang, ka tuah cang tiah hnangam tein a um ti kha a si lo. Zaantin te kha tlauthi sinah thla a cam. Hika a hmasa kan hmuhmi ah hi amah a kawlmi vialte hna caah khan a zaangfah hna i a zaangfah hna lengah changreu ṭum nga le nga pahnih kha a karhter i Mi zapi kha a pek hna i kha pek hna hnu ah khan zeidah tuah? Tlang cungah a kai i a pa Pathian sinah thla cam ti kha kan theih i nihin ah kan relmi ah cun hi a tuahmi vialte kha a tling maw tling lo a si maw si lo ti kha a Pa Pathian sinah ṭin piak tubuin khan Pa Pathian sinah thla camnak kha a si. Hi kannih vialte zong nih rian ka ṭuan ah rian ka ṭuan cang ka ba tuke ka rianṭuannak hi thlacam si ko tiah khan a caancaan cu kan ruat ṭheo. Sihmanhsehlaw thlacam timi le rianṭuan timi kha aa dang. Cucacun Bawipa Jesuh Khrih nih Zan khuadih ah thla cam. A thlacamnak lawng kha ai rinh maw? Ai rinh lo. Chuntlang te rian ṭuan. Cun rian a ṭuan, aa rian ka ṭuan cang hi hlam sau tiah thlacam ah ai rinh maw? Ai rinh lo. Cucaah anih nih zan pawh khan thla a cam. Cucun Chun pawl khan palthian fialmi kha a lungthin takte khan rian a ṭuan timi kha kan hmuh. I cucaah cun kan vialte zong nih a rian thiang zong hi ṭhahdolh lo tein kan ṭuan lai. Cun kan ṭuanmi zong hi Bawipa thian amah duhning sihmanhsehlaw ti hngalhnak caah le cucun amah Bawipa thian a kan fialtu Pathian sinah khan Hlap in khan kan in i thla kan cam kha a herh. Zinglei zongah khan chu nih kan ṭuan hngami vialte zong Bawipa Thian duhnak bang si ko seh ti khan kan in khan thla kan cam kha a herh. Cucaah cun Bawipa Jesuh nih Pa Pathian he bia i ruah pah in a dawtmi lamkaltu hna cawnpiak le an har caan ah khan zohkhenh pah in a ṭuan bantukin kannih zong Pathian rian thiang ṭuannak ah thlacamnak thahdor lo tein Kan rian kha tlinh i zuam a si. Mithiang Elbert nih a kan chimh i cun work and pray go together. Rianṭuannak le thlacamnak hi hmunkhat te an kal, an i ṭhen kho lo tiah a kan ti bantukin khan kan i vialte nih thla zong kan cam lai. Cucun thlah deuh lo tein a rian thiang zong kha lungdong lo tein kan ṭuan siahcun kan thlacamnak kha a kan ngai lai i kan rianṭuannak ah kan palh sualmi zong vialte zong kha a kan ngaihthiam lai timi kha a hmuh hna.

January ni sarih Sing Raymond of Peñafoot siangbawi thongkhat zakhat sawm sarih kum nga in thongkhat zahnih sawm sarih kum nga tiang a hmasabik a Sing Raymond min a pumi Catholic Khrihfa unau nan dihlak Happy Feast Day tiah RVA Hakha in nan kut kan in tlaih hna Dominican bu i pathumnak bishop a simi Sing Raymond cu thongkhat zakhat sawm sarih kum nga Spring ram Peña khuami phunsang chungkhar in a rak chuak. A thluak a ṭhat tuk caah kum kul a si lio tein Barcelona khua ah khuaruat thiamnak subject kha a rak cawnpiak hna. Kum sawm thum a si ah bupi upadi Kanan law cu tazama upadi hna in Thiamsang doctor degree lak dingah Bolotina khua ah a rak kal. Misifak hna cungah a ngeihmi lungthin peknak, peksiannak le zawnruahnak, dawtnak zohchunh awk tlak a si bantukin Barcelona bishop bawmtu Dickens sinak kha thongkhat zahnih kum hleikua ah an rak pek. Kum thum a rauh hnu ah Dominican bu ah a lut i Judah miphun lungthlennak caah a rak i zuam thok. Muslim kuttang i thongtla hna kha tangka pek in ṭanhnak caah luatnak bawinu bu kha Sing Petani Lesko he i bawm in an rak dirh. Culio caan ahcun Sing Raymond cu Kanan upadi ukpi uknak kha a rak ṭial. Misifak hna nih an rak halmi kha sual dantatnak caah inpiak dingin Pope sinah a rak hal. Thongkhat zahnih sawmthum kum riat kum ah Dominican bu i uktu pathumnak ah an rak thim. A bu hna sinah a ke in a va leng tawn hna. Thlaraulei a tuurun hna kha zulhphung ningin umnak, ca lei duhnak le lamkaltu nunnak hna kha duhthiamnak lungthin a khumhpiak hna. A caan hmanung bik hna kha zumhnak a palhmi hna dohnak, saping ram i Muslim hna an lung an rak i thlen ṭhannak hnga caah tuahnak hna in a hman. Sein Raymond cu kum zakhat a tlinnak thongkhat zahnih sawm sarih kum nga kum ah a thi. Atu caan ah cun lothlo kutken cauk chungin kan rak chimnak caan a si lai. Sachuma, Cin hmasatnak hmun, Japan. A hmannak, Sachuma hi a thei zong in ei khawh, a hang zong in tuah khawh a si. Ci te hang ciahmi hna in a phunphun tuah khawh a si. Cinnak hmunhma, nika duh dim tein a hmuh khawhnak hmun ah a ṭha. Vur zong a ing kho ngaimi thingthei a si. Kawlram chungah Shanram le Mymyo hrawngah an cin i Laitlang ahcun Hakha, Tidim, Falam, Mindat ah an cin hna i hi hmunhma hna ahhin a ṭhat duh ngai caah tampi cin le chuah a herhmi theikung a si. Khuati, rili in, pe thong nga zanga in, thongruk zanga karlak ah a ṭha cem.

Cinnak kong vawlei khur a tlawm bik pe hnih pe hnih thuk kau in cawh. Cu hnu ah non ṭha vawlei ṭha rawn dih hnu June thla chung bunh ah a ṭha bik. Ai hlat naih khurkhat le khurkhat a tlawm bik pe kul pe kul tal a si a hau. A ci tuah ning cang. A ci zong in erh khawh a si i a pe zong in pe khawh a si. A ci in erh ahcun kum sarih kum riat lawng ah a tlai caah a pe in pe hi an hman cem. Peh tikah Laime thei kung ah peh a si. Laime thei ci hlankan in rak erh chung a si i a tlawm bik khedan tia a si a hau. January le February thla chung ah peh a si. June thla a phak tikah June thla chung ah bunh khawh a si. A kung zohkhenh ning. Cin hnu ah a kung kha zohkhenh peng a hau. Pehnak tanglei in me thei kha an bir lengmang caah a birmi kha thlengh piak lengmang a hau. A thei a tlai hlanah a nge kha sersiam in riampiak a hau. A romi nge le a hnoksakmi nge kha riampiak ding a si. Thiang tein thlawhpiak, a hram vorhpiak peng ding a si. Ṭhal caan ah a hram ah thinghnah khuhpiak a hau. A thei a tlai ning cang. Na tu hnu kum thum in tlai hram a thawk lai. A kung a ṭhami cu kung khat ah cuai hlei nga in cuai sawm thum tiang a tlai kho. Dawm pek ning cang. A kung nih a duh cemmi dawm hna cu NPK nitrogen, phosphorus le potash hi an si ve. A kung a nganmi kung khat ah pawng 1.75 in pawng thum tiang pek a hau. A thei ṭhilhpiak ning Sachuma a tlai tuk a si ahcun a thei ṭhilhpiak a hau ve. A thei ṭhilhpiak tikah a tangmi thei kha a puam deuh, a thaw deuh, a ṭha deuh ti a si. Zawtnak le rungrul A kung vi a hmangmi rungrul hi a tla duh. Cun a thei vi a hmangmi rungrul zong a tla duh ṭheo. Zawtnak i a ngeronak hi a si duh bik. Cun a thei thuttertu zawtnak rungrul hi an tla duh ṭheo i khamhnak si kah piak a hau. Lothlo zungah a thiammi hna bawmhhal in si kah piak a hau. Lawh ningcang meithla in June thla tiangah a tlai lawh khawh a si. Lawh tikah a kung hninh lo ding. fung le mautlor hna in huai lo ding, kut in siseh cerep in siseh lawh le riam ding a si.
Caan kan ngeihmi a dih cang caah nan zaten mangṭha u.